אינגערמאן, צוויי און א האלב יאר נאך די חתונה, ער איז אריין ארבעטן, ער האט מצליח געווען, אבער מיט דעם איז מיטגעקומען א וועלט פון נסיונות צו וועלכע ער איז נישט געווען גרייט. ער איז געזעסן ביי א קאמפיוטער, ער האט געארבעט אין א אפיס ווי ס'איז דא סיי מענער און סיי פרויען, און דאס לעבן ברחנית איז אים געווארן מורא'דיג שווער. ס'איז דורך נאך א וואך און נאך א חודש און ער האט געפילט ווי ס'פאלט שטיקער פון אים, זיין דאווענען, זיין לערנען, זיין סענסיטיוויטי, ס'איז געפאלן שטיקער. בצר לו איז ער געגאנגען צו זיין דעת תורה און ער האט זיך אויסגערעדט דאס הארץ. פינף און א האלב חדשים שפעטער האט ער אנגעהויבן נישט גוט פילן, ער איז מיד, ער איז אפגעמוטשעט, ער האט געמיינט אפשר איז עס נאר א וויירוס, ער איז געגאנגען צו א דאקטער, דער דאקטער האט שוין געשיקט צו א גרעסערע דאקטער, און לא עליין והלחם האט געטראפן ביי אים אויף אלע גוים געזאגט. ער איז אין דארטן געוועזן מיט זיין ווייב, זיי האבן א קליין קינד פון פיר חדשים אלט, דער דאקטער האט פעסטגעשטעלט אז מען האט געטראפן. דער אינגערמאן זיצט אין דעם דאקטער'ס אפיס געפרוירן, און ער פרעגט דעם דאקטער א סימפל שאלה, דאקטער, וואטס גאוינג טו בי? דער דאקטער קוקט אים אריין אין די אויגן אריין. הלוואי ווען ער קען אים ענטפערן, און דער דאקטער איז געוועזן זייער זייער ארנטליך, און ער זאגט אים, איי וויש איי קאד טעל יו, אלל איי קען טעל יו איז, ווי וויל טעיק וואן דעי עט א טיים. און אזוי ווי דער אינגערמאן האט געהערט די ווערטער פונעם דאקטער, ער האט נישט געקענט אויסהאלטן, ער האט געגעבן א פלאץ אויס אין א געוויין, אז דער דאקטער איז געפרוירן געווארן, און דער דאקטער פרעגט אים, מעי איי אסק יו, דיד איי סעי עניטינג ראנג? נא. באט יו דזשאסט געיוו מי א מעסעדזש סטרעיט פראם גאד. און ער דערציילט אים אז ער איז יעצט ארויס בין כותלי הישיבה און ער איז ארויס אין די ווארק פארס, און ס'האט אים געשאדט זיין רחניות, ער האט עס פרובירט מסביר צו זיין אויפן בעסטן אופן, און דער גוי האט זייער קלאר פארשטאנען. איי ווענט טו מיי ספיריטשועל ראביי פאר גיידענס ענד מיין משפיע האט מיר געזאגט איין ווארט וואס איך האב עס נישט געקענט מקבל זיין כ'האב זיך אויסגערעדט צו אים כ'האב אים געזאגט וואסערע נסיונות איך האב און ער האט מיר געענטפערט די איינציגסטע עצה וואס איך קען דיר געבן איז דו גייסט נישט איינעמען דעם בער אויף איינמאל נעם איין טאג אויף אמאל. זאג פאר דיין יצר הרע, היינט גיי איך נישט קוקן. נישט פערציג טעג, נישט א יאהר, נישט א חודש. היינט גיי איך אפהיטן מיינע אויערן. היינט גיי איך נישט קליקן דעי קאמפיוטער. היינט גיי איך נישט קוקן צו די נעקסטע דעסק ווי ס'ארבעט נישט קיין מאן. היינט! נעם איין טאג אויפאמאל. איטס סיקס מאנטס לעיטער ענד יו אר טעללינג מי וויר גאוינג טו טעיק וואן דעי עט ע טיים. איז דעס נישט קיין מעסעדזש פונעם אייבערשטן? דער דאקטער איז געווארן מורא'דיג באנומען, און ער פרעגט אים מיט א ווערטל, סאו אר יו גאוינג טו ליסן טו יור ראביי? זאגט ער, איז דעט איווען א קוועסטשען? און ער האט אים געסקעדזשועלט נעבעך צוריקצוקומען אין אפאר וואכן ארום. ער איז צוריקגעקומען אפאר וואכן שפעטער, און די דאקטער קומט אריין און ער זאגט אים, יו דאנט העוו טו טעל מי, איי עם גאוינג טו טעל יו, יו טעק וואן דעי עט ע טיים, ביקאוז איי עם גאוינג טו שאו יו סאמטינג נאו דעט איי העוו נעווער סין, איך גיי דיר יעצט עפעס ווייזן וואס איך האב קיינמאל נישט געזען, און ער ווייזט אים די פילם פון זעקס וואכן צוריק, ער ווייזט אים די פילם פון יעצט, יו טעל מי איף דיס איז די סעים פעישענט.